Men häzir size hakyky bir wakany gürrüň bersem hiçiňiz ynanmaýaňyz. Meň atam Titanigy gören badyna aýtýar, Şol gämi buza çarpyp gark bolýar diýip. Ýöne ine sizem şu wagt ynanaňzok, olaram şu wagt ynanmandyr, diňlemändir gaýtym dälimi bu diýip goh etme diýip kinoteatrdan çykaryp goh goýberipdirler. Adam ýagşylyk etjek boldy. Eger-de ýörite adamlara negatiwny kommentariýa ýazmak üçin TikToga girýän bolsaňyz, gaýrat ediňde çagalaňyzyň suratlaryny goýmaňda kiçijek çagalaňyzyň öz ýbloňyzy goýuň. Şu öz çagalaňyzyň suratyny goýubam negatiwny kommentariýa ýazýan adamlar meň üçin dünýäň iň konçenny adamsy. Sebäbi şo taýda-da şol adam öz götüni ýapjak bolýa-da çagasynyň üsti bilen. Öz ýybylaňyzy goýuň, çagalaňyza seredip, çagalaňyza ýigrenç döretmäň-de, öz ýybylaňyza ýigrenç dörediň. Ana şonda adalatly bolýa. Düşündirip bildimmi? Jopsikler ýadyňyza düşýän bolsa, şular ýaly klagen içip başlapdym. Görkezdim. Ýekejesi galdy, muna mertişdem bolup torýa. Içinde on ştuk bar. Kommentariýada ýazypsyňyz, satýanyň akkauntyny tapmadyk diýip. Ynha şo gelniň şu akkaunty. Birden tapmaýan bolsaňyz, girip göräýiň. I şo ýazanlar bar, to, şto içip göreňsoň aýdaý nähili, näme diýenligiňiz bar. Içinde jubsyklam on ştuk bar, on ştugyň bahasam üç ýüz manat. Indi kişeşliňizi arassalaýa diýenim hakykat. Kişeşliňizi, içegäňizi arassalaýa. Ol-a sto prosent. Alyp içip görseňiz, birinji, ikinji günden uje bilersiňiz ony. Onnoň ýüzümde dürtük çykýardy şu taýda, uje şolar azaldy. Ondan ýöne on sany az bolýa. Konkretny rezultat aljak bolsaňyz on az bolýan ekena men şony özümde bildim. Minimum ýigrimi ştukda işseňiz rezultat konkretny görýäňiz. I men nämesini gowy gördüm plusy içeňde moloçny kokteýl içen ýaly Ajysam ýok, turşusam ýok, zadam ýok. Tak şto, içegeňiz, kişeýşligiňizde problemaňyz bar bolsa, ýüz prosent alyp içiberiň. Kožaňyz gowy, daž aswitläýdem edýär, men ine şolam aýdaýyn. Ýöne on az bolýar. Gzet-a minimum ýigrimi sany alyp içseňiz rezultat görýäňiz. Tak şto, ynha men içip gördüm i rezultatyny aýtdym. Ýene on sany. Içilse. Ine, özüňiz ýöne proba üçin on sanyny alyp görüň. Nähili, näme? Men haladym. Jopskla, menden size alyp ökünmedik zatlarymy görkezjek. Sebäbi blşinstwo köplenç men bir zat alýanda soňam halamaýan, halamok ýa alanyma ökünýän. Ýöne şu produkt Bular alanlar ýaly ökünmedim. I bu reklama däl sä men bulary aptaboýdan aldym bagtyýarlykdan aldym karoçe şolar ýaly ýöne egerde kožaňyz meňki ýaly žirny kombinirowany problemny koža bolsa budjetny wariant gorkezjek size zýajaň şular ýaly umywalkasy i zýajaň şular ýaly Tonygy, ynanaýyň ýüzüňizde dürtüp çykagan bolsa, obysnymy sladkiýem soň menä çykýa, aýyrýa. Sto prosent aýyrýa, men özümde proba geçdim. Zyýajaň diz darandy. Sto prosent gowy, men şuny Modnitsa kosmetika magazin pamoýmu, şo reklama edýädi. Gördüm, ýöne men bagtyýarlykdan aldym. Gaty gowy eken alyp görüň ökünmeýäňizde. Özem men size aýdaýyn bir aýyňyzada gidýär şul. Wot. Soň ýüzüme hiç hili meň baza bolman başlady. Çalýan tonalkalam gowy oturman başlady. I tik tokda wizajistlerde köplenç görýädim şunlanýan ekenler. I menem şuny alym farmstayňky. Gaty gowy egerde siziňem ýüzüňizde

Özem gaty gowy oturýa. I edil şu Aleks Awiýanyňam nemesi. Fiksatory. Egerde neme etmedik bol. Almany ýaýdan menem kiçisini aldym şu wagt şuň ýöne indi ulusyny aljak. Gaty gowy oturýa ýüzüňizde. Wot paka şto. Mama. Ýenede gowja nahotkajyklar tapsam jopsykla men siz bilen paýlaşaryn.